Halo, nan kut kan tlaih ṭhan hna. Tutan cu Naga paih kan zoh hna lai. Naga paṭhawng, champion veve an i paihnak kan zoh lai i annih pahnih hi cu kanmah Chinmi nih cun kan hngalh ciami an si ko hna lai dah ka ti. Hote an si kha ka vun chim lai i, i an, paih, an i paihnak kha kan zoh pinah kan lai paṭhawng pawl he i pai hna sehlaw hote nih dah teinak a hmu lai timi kha keimah ruahnak kha ka rak chim ṭhan lai i ziah kan ti ahcun peih hi naitan Nagaland kan kal ah khan Nagaland pei ah khan ka kal ve ti kha ka vun i chim hmasa lai i mah tan ah khan tampi khi hmuh tonmi kan ngei tampi hei ti sehlaw aa dawh tuk men lai lo tlawmpal te hmuh ton kan ngei i kei cu kaa pai lonak khan aa paimi chungin le khati kan zohnak khan zei tete khi dah an i dannak timi te khi kan hmuhmi tlawmpal a um mah kha kha ka rak chim lai keimah ruahnak a si caah khan nan ruahnak a si theng lomi zong kha tampi um ko lai sinah khan kan rak chim tawn bang pumpak ruahnak chim caan a si caah khan ka rak chim ko lai i tutan a pai dingmi hi ani peih hlan ah ani peihnak hmun hi Hornbill Festival a si Hornbill Festival Kohima ah si cucu kum fatin December nikhat in nihra tiang hi Nagaland ahcun an tuah tawnmi a si Hornbill Festival a si hika India ram ahcun Festival of Festival tiah festival puai kan ti lai maw lai holh cun cu bantuk puai kan sun loih tukmi puai cu a si cu ahcun naga paṭhawng pawl kha an tling dih an i pai hna tu tan zong hi hi ka i blue uh, Tahrolh blue ai hrolhmi khi King of the Ring Champion ke Zesalo Penu timi si. Ke Zesalo Penu nih khan kan lai paṭhawng pawl kha a tei dih hna i nai i a kalmi kan lai paṭhawng pawl kha a rak tei hna i amah hi heavyweight champion le King of the Ring champion a si. I hika i red corner kan ti ko lai mu, blue corner le red corner kan ti ko lai. Red a sen lei pang hi uh, Venuzo du ho a si. Venuzo du ho cu a min thang ngai mi si i, ani cu kan theih ko nak ding ah cun uh, Ni kum kum hmasa deuhpi i Rung Lian Ceu a rak kal tanak semi-final ah a rak teitu pa kha a si. Rung Lian Ceu a teitu pa kha a si ti u si law kan i fiang lai dah Venuzo Du Ho he. A si anih hi paṭhawng taktak a si ve. I atu tan an i peihnak hi Hornbill Festival final a si. An i pai lengmang i final ah an i tong. Kezisalo Penu le Venuzo Du Ho he an i tong i paṭhawng taktak an si. I Venuzo Du Ho he aa peih lio ka hmu rih lo. Aa peih lio ka hmu lo i a tak ah ka hmu rih lo. Zei bantukin dah a ngan, zei bantukin dah a taksa um ti khi hika i YouTube i ka hmuhnak lawng hi a si. I Kezisalo Penu khi ka hmuh cang. I neih tein ka hmuh hman zong kan rak i thla cang i A ngan taktak khi si. A ngan taktak. I kan Lai paṭhawng pawl kha an ngan lo khi si lo, an za ve ko Lai pa ahcun maw. Sinain kei Jesulo pe nu lakah cun an hmete. I hika hin Venuzo duho he an vun dirṭi tikah khin an i thlau tuk lo. I Venuzo zong khi a rak ngan ngai cang ti khi a fiang. I annih pahnih hi an i tong i hote dah an i pai lai kan vun zoh hna lai. Okay, biatam kan chim hlanah an i peihnak kan zoh ko lai i uh, zeimaw caan ah khan kan dirter pah lengmang a hau lai.

Mah khikhe ka rak kal ka ka hmuh ka hna ah khan ka khuaruah har ngai. An i lak poh ah khin an ai an kio i mah khikhe an tha chuahnak ah a si rua ka ti. Mah khi kan lai pei ahcun an au an ai khi kan hmu lem lo. An i peih zong ah khan tha tein an i pai ko. Au khuang lo te khan mu an i cawi thlir ko. Annih belte cu an i lak lai poh khin an au i mah khikhe a zoh nuamhnak zong khi a si.

An i lak a hau. Ngak'a peh cu a rang tuk. I lak lengmang a hau. Okay, okay. An i la kho lo. An duh ning in an i tuah kho lo. An ngan tuk veve. Time one minute past. One minute past an ti. Okay. Caan kong ka rak chim ta la. Ngak'a peh hi Caan a tlawm ngai. Minute hnih a liam ahkhin cun ṭangkop ah an kal ṭhan lengmang. Tikhin si ṭangkop ahkhin an i tengh khawh lo ahcun uh, ṭangkop belte ahkhan cun caan kha rikhiah um lo an i lak an i tei khawh hlan lo kha cu ṭangkop ahkhan cun kalter peng a si. Sinain ṭangkop an phanh hlan i pei ahkhin cun caan sau tuk an pe hna lo. I minute hnih a liam ahkhan cun ṭangkop ah an luhter ṭhan lengmang hna ti kha si. E, a herh le kan rak chim ṭhan te la hika an i peihnak hi kan zoh hmasa hna lai maw? An i tia ngai hi TV kan hmuhnak hna cun an i tia bak. Ahodah ngan deuh ti awk khi chim awk a thei lo. A san lei belte ahcun KJC lo pe nu khi a sang deuhmi lo eh, blue corner khi mu. Okha i lak ni tim.

Venizo khi a ṭongh deuhmi lo kaw keimah mit ahcun a taksa khi zei kan ti lai gym ṭhate tuahmi lo Thanks Five seconds. Caan a dong. Minute khat a liam cang. Minute hi a liam. Sorry. Now toe to toe technique. Asan ah cun ke zisilo ke asang deu e ka venue zo he aniam deu. Di khi hmu kho sinain an taksa belte cu a tiang ai. blue corner khi a thau deuh a paw zong a puar deuh nain an papuar bantuk hin si lo an ṭhawng bak An rukri pawl zong khi an i biatak kho bak an nih khi. An profession ah. Okay, Benizo nih a tei. Okay, mah pa khi cawi a fawi bak lomi si. Nain Venuzo nih okay, vun zoh u law tunai kha a tactic kha a ṭha ngai Venuzo khi. Sinain kan philh lo ding cu Rung Lian Ceu nih dawh taktak bakin a tengh cang ve nun zaw khi mu. Uh, kanmah laiphung bak khan laipe rul uh, naga rul khan an i pai ko na khan laipe in a tengh kan tila cu dawh taktak in a tengh cang mi si i Venuzo nih khin uh, champion pa mu King of the Ring champion kha atunai kha ṭangkop an vun lu in a cawi i a tengh ve kan si kan mun zoh hna la hodah tei thiam rih lo voi khat lawng si voi hnih bak tei hau lai pe he akhat hi ka zon te ni The cun first ball in favor of the Razzler in the red corner, Venus Odahu. Venizo Daho nih voi khat a teng a taksa khi a ngan deuh mi lo a hlan nakin a liang hrawng a bomban khi

ka auh. Dawh taktak in a teng i Nagapaih hi an ke le an ban pawl khi i khon den an hmang ngai. An rit tuk i an i nam, an tluk i an i nam tikah khin i khon den khi a tam ngai. I mah kha cu va um rih seh. Atu kan hmuh bantuk khan ah Kezesalo Penu hi a thluak a ṭha ngai an i paih ahkhin maw ah kei cu ka zumh ngaimi si mah pa he naitan an i paih ka hmuh ning ahkhan atu Venezuela he he khan an i paih zong khan voikhat a sung cang i a tei tengteng a hau a vun fiang i tlawmpal an vun i tlaih bak ahkhan a lak colh i a tengh kan vun hmuh.

Nakah pawl he ka uar ngai hna an mizia khi vei kan va tlawn ah khin annih paṭhawng pipi zong nih khin maw kannih khi cu zeihmanh a si lomi te khi an kan upat thiam ngai ka uar ngai hna kei cu nakah pawl hin The third and deciding vow, the tolls in favor of

Okay. Uh, pakhat te kan zohter hna lai. Hika Henry Free pawl khe nan hmuhnak ding ahcun an kut khe, an ban khe zo u law khat lei ah a senmi ni khim, khat lei ah khin uh, a, a pawl uh, kan nih le pawl kan ti sorry a ka von phil blue khe ani khim red le blue ani khim an bawngbi zong khi si aa paimi bawngbi zong khi si teinak a hmumi paoh an i teng ah khin pakhat nih teinak a vun hmuh ahcun tahchunnak ah a sen nih vun teng sehlaw a sen a, a tengh ning a hmaan ah khan cun a sen lei khi an thlir mah khi khi ve an phunglam ṭha tein ka vun zoh hnu ah khan kaa fianmi si yeah. mah khi khi a ṭha ngai ka ti a fian lo ah khan cun pakhat lawng kha an thlir lo tikhan just pathum an um asira khin a zohmi tete just ke luchin an i chin hna khin an hmuh ko la ma paul ke pathum akila khin an um i ma hna sinah khan caan an pek an ni nih khan decision an tuah ton ti khan si kaman zo ila Good to hear from all of you. An vun i la deuh ngai. A caan ahcun lai peihnak in zoh a nuam deuh. Naka pei ziah kan ti ahcun lai peih cu vei an i dor tuk. An i dor ka ti lai ma? Pei a veh te khin an i veh, a pel te in an i pel i a caan ah cun zoh ding hmanh khi um lo ti ding khi a si. Last part of February or early part of March, if you are you find more attendance, thank you for being part of the Hornbill International Hornbill Nagarrfing Championship.

tikhan an i choi an tluk ah khin mu vei i thla kha um lo an hmailei an tlak an hmailei khin tlak nga lo ti kha chu kan theih cang theo lai da ka te an khuk oh sorry an phei an liang an trang an pon i khan tong anga lo e ma cha khan tong tara tim kha kan vun zo rin ha lai mu a thawhtak. A beidong an ti la cu ti kho lo. Mah zawn te khin kan lai pathawng pawl zong kha an i ralrin lo deuh za khan an an sung ka ti lai ma okay e chavon ra skip lai ma

An i la nain Ohaw a hmuh chih nain zeitin mah ka lo. Minute khat liam cang, minute khat lawng um cang. Zohtu pawl zong an ṭang ngai, an au len. An hrom zong fak dih men lai, khatiang au len cu. Caan a tam ti lo ti an theih. Second pahra lawng an cang. Minute hnih kha an peihter hna. E, minute hnih chungah khan kan chim bantukin an i tei lo ah khan cun kan lai peih bantukin aa la deuhmi ti kha um lo. Volunteers watching in, please mop the Ṭangkop ah an lut i nice. tek thluahmah si ko. E ṭangkop an luh hnu belte cun kan chim theo bang anmah kha an i defend kho ve an i defend i warning zong khi an i pe lengmang na te khan i chuahter taktak ngai khi cu um lo e na ye na ka kan kal hoi hna kha caan sau tuk bak khi an i pai kan ti la cu kha kan paṭhawng Uk Lian zong kha Pathau party he khan an i pai i ca sau tuk bak an i pai. Ok, an zoh dih hna lai. An ngan tuk ve i cawi khe an i an i harh ngai cu an i tei kho lo. An exciting final match we are witnessing, ladies and gentlemen. One more time, get Okay. A tei. Fiang tukin a tei. Si. Fiang tukin a tei li. Venezuela du ho chu Kezia Selope ni nih a tei. E Hornbill Festival champion a si ti kha. E mah kha. Señor, the reigning champion of the International Hornbill Naga Wrestling Championship.

le naka paṭhawng pawl kha kan lai paih rules in i pai ve hna seh ti a duhmi khi kan tam ngai i atu zong kha US paih committee lei nih khan US ai i pai ding in an sawm hna ti thawng zong kha ka thei nain hika ah an paih committee member kha ka hoi pakhat ka vun chawnh tikah a fiang rih lo zeihmanh kha fiang tein chim ding khi um lem rih lo kha a ka ti Mah tikah khan tampi khi chim ding ka ngei lo nain i pai hna seh law timi khi ka chim khawh tawk cu si tu ahcun i Venezuela du ho zong hi vei an som kho i champion khi cu an som theo lai tiah ka ruah som hna seh law hei kal ding khi si hna seh law atu an champion pa khi cu a kal ding tengteng khi si i a ka kha zeitindah a si lai tiah khan keimah ruahnak kha ka vun chim lai i mah hlan ah zei ruangah dah an sawm hna an sawmmi hi a ṭha maw ṭha lo ti khi ka vun chim ta la atu hi zei bantuk ruahnak in dah an sawm hna tiah keimah i ka ruahnak ah kan pei ṭhanchoternak ah khin a si ṭheo ko lai i an i timhmi khi cu i nagah paul an sawm hna ruangah khin kan peih khi a ṭhangcho hnga maw tiah khin ka ruah tikah vei tampi khi kan i timhtuah a hau tiah ka ruah ke ma nih cun kan peih khi cu a ṭhangcho ko lai a ṭhangcho thluahmah ko lai i nate kan naka pawl nih khin kan mual an kan phoh suang hnga maw sor kan mual an kan phoh tiah khan mu an rak an kan tei ah khan cun kan mual phoh suang hnga maw timi kha ka chim duhmi si i kanmah lei nih khan chin peih zong khan siseh lo mu timtuahnak ṭha te bak kan ngeih a hau i a hote heda an i peih lai ti bantuk tiang khan kanmah lei nih timhtuanak ṭhate kanmah lailei in ka ti ko lai cu Chin lei pang khan timhtuanak ṭhate kan ngeih a hau ziate cun naka paṭhawngṭhawng khi an ra lai e si kan peih ṭhanchoternak ah timhtuanak a si ahcun a ṭha ngai ko tiah ka ruah i asinain vei som som lawng kha za law kanmah lei kha timhtuanak ṭhate kan ngeih ve a hau cun kan nih pei khi hika YouTube ka rak zoh tawn tikah khin kan nih cu India ummi kan si tikah maw YouTube i nan i peihnak lawng khi kan hmu i US lei caah mah tikah khin a hnok ngai ka ti US lei i peihning khi ka zoh ah khin phunglam fel te an ngei lo naka khi kan tluk lonak a tam tuk an nih khi cu a hmasa bik ah an refree pawl khi an i betak an professional an chol chang khi cun an an hruk eih ning se se an i peih zong ah khin uniform phun phai te khi an ngei di cun caan khi an heu lo pahnih an i peih cang ahcun annex i aa pai ding pawl kha ready bak in an um kannih lei khi cu mah khi si lo live nan thlahmi kan zoh hmanh ah khin caan khe nan la tuk khi bantuk tete zong khe tampi i rem ding kan ne lai peih lei cun i rem ding tampi a um timi khe keimah mu ding hei si rih seh law i tutan kan paṭhawng pawl le kan kan lai paṭhawng le naka paṭhawng pawl khi i pai hna sehlaw hote nih dah teinak an hmuh lai kan lai pei rul sin timi khi keimah ruahning pakhat ka vun chim ta lai i nai i kan lai paṭhawng pawl an i pei ah khan an problem khi ka zoh i naka pei rul khi a si tuk lem lo mah cu pakhat cu a si si ko hmanhsehlaw Mahnak i problem ngan deuhmi cu vei an weight khi a si. An weight a si tikah khan uh, i cawi thlir hau cu mu pei ahcun i cawi thlir a hau i duhning te khan an cawi kho ti hna lo. Kan Lai paṭhawng pawl nih an cawi khawh hna lo ahcun dawh taktak bakin an tei hna ning khan naka rul khi a tam tuk lai lo. Lai pei rul khan an tei deuh ko hna nagah pathong pawl nih cucaah heavyweight ai pai dingmi khi cu an weight khi an kaiter a hau cun naga pei khi a rang tuk i lak thluahmah si bat a fawi ngai i lak thluahmah si tikah minute pahnih te khi si mu minute oh sorry tutan cu lai pei an i pai ko lai e an tha zong kha hman an thiam deuh ko men lai e sinain vei i cawi thlir a si tikah weight kha cu a biapi ṭhiamṭhiam. Cun i hiti zoh bantuk khin an si lo nangah paṭhawng pawl khi saupi khi an i pai kho. Suimilam pahnih hna an i pai kho. Kan Lai paṭhawng pawl kan i pai kho ve lai maw? Suimilam pahnih hna i pai kho ding khan kan weight kan karhter buin cardio kha ngeih a hau ṭhiamṭhiam tinak kha a si lai. Mah ca cun vei i zuamnak nganpi rak ngeih a hau. Kan Lai patrawng aa pai dingmi pawl zong tiah ka ruah i kan opponent pawl khi niam tuk in zoh ding an si lo. Keimah hmuhning ahcun ziahtiah cun zeitluk in dah an ṭhawn timi kha kan hmuh cang i experience zong khi um cang. Biatak tein i zuam a hau. I Lai pei rules ah an vun i peih tikah Naga pawl nih khin problem an ngei ko lai. ziate cun an vun tengh hna tikah kan laipa pawl kha lai pei phung in an tlak lengmang tikah cun an lung a dong ve kho i mah tikah khan an i chuah sual kho asinain mah kha kha an rat ding ah khin cun training an tuah lai ti ka fiang ziah ti ahcun naka pawl khi kochan ngei dih nai kan kal zongah khan club bantuk khin an um i coach ṭha te an ngei dih timhtuahnak ṭha te an ngei a pai dingmi pawl zong kha mah tikah annih nih cun a sawhsawh in an ti lai lo coach ṭha tein coach tangah taktik phunphun an cawng lai i i ready te bakin an ra lai mah tikah khan US ah kan hmun cia kan lai paṭhawng pawl inn cia ah khan an kan tei ahcun an voi khat rutnak i an kan tei ahcun ningzak ngai khi si lai ziahtiah kannih nih voi hnih kan va kal hnawh hna i semi final tiang lawng kan phan kho rih an rak rut i champion a si ah khin cun ningzak ngai si lai caah kan lai paṭhawng pawl kha kan i zuam deuh a hau sinain an tei khawh ko hna kan chim bang kan lai peih rul khan advantage kha a um cang laipa caah cun maw an vun i peih tikah bawh lengmang kha si ko nain vei bawh cawk kha si lai lo an ni an i peih ning khi nan zoh ko i an nak hme deuh khi cu fawi te nan chawi lengmang ko hna cu ma cha khan timtuah nak ṭha te um a hau i kei cu US zong a ipai hna selaw naka pathong pawl khi ka zumh ṭhiamṭhiam ko hna teinak an hmu kho ko an champion kho ko timi khi keimah hmu ning si atu i an champion pa Jesus Selope New le bang hi cu a thiam taktak mi si tiah ka ruah keimah nih cun a thau bantuk le a papuar bantuk khi si lo a ṭhawng fawn mah khi aa biatak i a thlacam lio hna khi ka hmuh aa peih lai ah khin mah tikah khin ring a luh lai lawng si lo mu ring a luh hlan ah khin mipi lei a ṭhut ah khin thla a cam lio biatak te i thla a cam lio khi ka hmuh i mah tikah khin ka upat ngai ka i lebang nih khin cun thla a cam ruangah teinak a hmu ka va tinak kha si loin zeitluk in dah aa biatak timi te khi keimah hmuhning kha si mah vial kha tutan kan video ah cun siseh law zangfa tein ka YouTube channel kha subscribe rak tuah law ka kan Facebook page zong kha follow rak kan tuah piak ti te kha kan nawl duh hna nan dilakin mangtha chuntra bye bye